Kum zabi pangana kum sangkhat leh zanga lai liam tawhah khan India ramah hian a hun laia zirna in tha ber pawl leh khawvela University hmasa pathum zinga chhiar tel theih Nalanda University chu a lo ding daih tawh a. Tun ṭumah hian chu Nalanda University chungchang chu kan bih chiang dawn a ni. Mizo ten history mumal pawh kan la neih hma daih. Kum AD zali leh sawmnga velah khan India hmar lam ram chu Gupta Empire an tih mai chuan an awp a. Hetih hun lai hi India history-ah chuan a pawimawh tak zet a. A chhan pawh hetih hun lai hian an nun a ral muang a, hma an sawn nasa a, ei leh bar zawnna leh sum leh paiah pawh mi nawlpui an hausa em em a, tunlai tawng takin an economy a sang hle a ni. Hetih vang hian Gupta Empire hun lai hi Golden Age of Indian History an ti hial a ni. Nalanda University pawh hi Gupta Emperor Kumar Gupta pakhatna hun laia an din kha a ni daih tawh a. Heti hun lai hian University tih hming pu lo mahse, an thil zirte leh an zirna san zia ngaihtuahin tunlai khawvela University kan tih ang hi a ni phak ngei a ni tih hi historian te pawm dan a ni. Nalanda University din a nih dawn hian a hmun tur an thlang uluk hle ni a sawi a ni a, ngun taka an ngaihtuah hnuah Buddhist sa khawp hmun pawimawh leh Gautama Buddha pawhin vawi tam tak thu a lo sawi tawhna hmun chu an thlang ta a, chulai hmun chu tuna Rajgir, Bihar hi a ni. Heng hun lai hi chuan khawvel zirna lam leh sakhaw inzirtirna chu a kal kawp tlat a. Zirna reng reng chu sakhuain an thunun a, an zirtirtute pawh sakhaw puithiamte an ni ber thin a ni. Mahse, a hun laia zirna in dangte ang lo takin Nalanda University hi chuan sakhaw inzirtirna lam chauh an thlur bing ve lo va. Khawvel thiamna chi hrang hrang heng, Philosophy te, Mathematics te, Science te, Geography leh subject tam tak an zir thin a. Tunlaia secularism kan tih ang hi an lo kalpui daih tawh a ni. Nalanda University hi a vanglai chuan a ropuiin khawvel huapah pawh a lar hle a, a campus ringawt pawh a zau hle a, chu campus chhungah chuan sakhaw puithiam ho awmna monasteries te leh temple te, lecture hall lian em em mai bakah huan ropui leh hlubik Khawvel hmun hrang hrang atanga an chawk luh thing leh pangpar chi hrang hrang awmnate bakah an building hrim hrim pawh chu a hun lai khawvelah chuan a chung nung lawr lak a ni. A vanglai tak tak chuan Nalanda University-ah hian zirlai sing khat vel leh zirtirtu mi sanghnih vel awm reng ang a ni a, chung zirlai leh zirtirtute chu India mite chauh ni loin Asia khawmualpuia ram hrang hrang atanga kal khawm an ni hlawm a, tin zirtirtu leh zirlai awm nghet te mai bakah heng China ram te, Korea ram te, Japan ram leh Tibet ram atangte hian mithiam bikten zirbingna, research, te rawn tiin an rawn tlawh fo bawk thin a ni. Chung research rawn titute chu awlsam taka rawn kal an ni hauh lo a, a hun lai khawvel ngaihtuahin inkalpawhna lirthei chu sawi loh kawng hrim hrim pawh a la awm lo a, mahniin dapchawp tak meuh meuhin tlangsang tak tak leh luithuk tak takte rawn kanin, Harsatna tam tak pal tlangin an rawn kal thin a ni. Nalanda University-a luh hi thil awlsam leh awl ai tak a ni hauh lo va. A luhna kawngka pui berah chuan mithiam pui pui hi an thu a. Chung mite chuan Nalanda University-a Zirlai ni duhte chu an lo kawm a, zawhna harsa pui pui leh khirh khan tak tak te lo zawtin an duh tawkin an lo ching let kual vel thin a. Chutianga an duh tawka an kawm hnuah tling leh tha tawk nia an hriat te chauh chu Nalanda University-ah hian an inziak lut thei a ni. Harsatna tam tak pal tlangah helai hmun rawn thleng thei. Mahse, Nalanda University-a lut tlak nia ngaih loh, beidawnga haw leh ta pawh mi sang tel fe an awm a ni, an ti thin. Nalanda University larchhan em em leh a danglam bikna chu kan sawi tak ang khan a hun laia zirna in dangte ang loin khawvel thiamna chi hrang hrang an zir tel hi a ni a. Heng hun laia zirna in chu sakhuana nen a inzawm tlat a, an sakhaw kalphung leh nunphung te an zir ber thin a ni. Nalanda University erawh hi chu chutiang chu a ni ve lo va, khawvel thiamna chi hrang hrang, damdawi lam thiamna te, vansang chanchin te leh thu leh hla thlengin an zir thin a ni. Tin, thil chhinchhiah tlak tak pakhat chu Nalanda University hun lai hian inhnialfiam, debate, kan tih mai hi an lo ching daih tawh a. A hun lai ngaihtuah chuan an zir dan leh zirna kalphung hi a changkang tak zet a ni. Nalanda University in an larpui em em pakhat leh chu an library hi a ni bawk. A hun lai khawvel mai bakah Tunlai khawvel nena khai khin pawhin Nalanda University Library hi khawvela library lian leh ropui ber pawl a la ni phak reng a. An library chu building pakhat mai ni lovin building lian tak tak pathum lai a ni a. Chung in lian tak tak te chu a chhawng a sak niin a chhawng sang ber chu chhawng kua laia sang a ni nghe nghe a ni. Chung building lian leh ropui tak takah chuan khawvel hmun hrang hrang atanga an chawk khawm lehkhabu tha leh thuziak ropui tak tak bakah lemziak ropui leh hlu bik te an kawl khawm a ni. He library ropui leh hlu tak hian Asia khawmualpuia zirna leh thiamna than zelna kawngah a thawh hlawk hle a ni. Nalanda University-ah hian zirlai sing chuang lai awm mah se, zirlai ropui bik leh chhinchhiah tlak bik an awm ve bawk a. Chung zinga mi chu Huan Zheng hi a ni. Huan Zheng hi Nalanda University-a lut turin China ram atangin a rawn kal vang vang a ni. Amah hi Buddhist puithiam a ni a. An tawng, Chinese tawng, chuan Buddhist sakhaw zirtirna chu zir tur a tlem hle bakah a awmchhun te pawh a hriat belh hneh tawh em avangin hriat belh zel leh thiam belh zel a chakna chuan Nalanda University a rawn hruai thleng ta a ni. Tunlai angin inkalpawhna kawng te la awm hek lo. Mahni kawng indap chawp tak meuh meuhin China ram atangin India ram a rawn lut a. Thi lo a ruangin a thleng a ni ber mai. Mahse, Huanzhanga chu zirlai thiam thei leh thawk rim em em mai a ni a. A hun laia zirtirtu tha ber ber te bula a han zir chiah chu nuam a tiin a hlim em em a. Nalanda University-a zirlai awm tawh zawng zawng leh lo la awm zel tur thleng pawha a tha berte zinga mia a invorh chho ta a ni. Huanzengah hian Nalanda University chungchang hi ziaka mumal taka dah thatna chang a lo hre hlauh mai a. A ni zarah hian tun thlengin he University chungchang hi kan hriat theih phah ta a ni. Nalanda University than chhoh nan leh hmasawnna phena mi pawimawh takte chu a hun lai zela an lalte hi an ni bawk awm e. India rama lalte khan zirna leh thiamna an ngaisang a, Nalanda University tan pawh hian an tangkai tak zet a ni. Sum leh pai mai bakah ram te an pek belh a, tin chumi mai bakah zirlaiten zalen tak leh thlamuang taka an zir theih nan venhim hna an thawk thin bawk a ni. A bik takin Pala Dynasty hun laiin Nalanda University chu a chhang nasa hle a ni. Chuti anga an lalten an thlawp that em avang chuan Nalanda University hi kum za sarih chuang zet, khawvel zirna tha ber pawl a nih theih phah a ni. Mahse, khawvelah hian engmah hian chatuan a daih si lo a, Nalanda University pawh chuan a hun tawp a thleng chho ve ta a ni. Kum zabi sawm pahnihna chhoah chuan indo leh inrun chu a rawn hluar chho leh a. Kum sangkhat za sawmkua leh pathumah chuan India hmar lam ram pawh Muslim lal, rothap leh huaisen zet mai, Bakhtiar Khilji chuan a rawn run a, A hneh ta mai a. Bakhtiyar Khilji a sipai te chuan Nalanda University chu a hlutna leh ropuina hre lek lo chuan an hmaisa a. A building te an hal a, zirlai leh zirtirtu te chu a then an that a, a then salah an man bawk a. Mahse chung zawng zawng aia pawi leh uiawm ber mai chu an library an halsak khi a ni. Lehkhabu hlu leh roting tak tak hmasang chanchin ziahna te chu mit khap kar lekah mei vapah an chang zo ta a ni. An sawi dan chuan he library kang hi a rapthlak em em mai a, mel sang tam tak atang pawhin a hmuh theih bakah thla thum chuang lai a kang a ni, an ti. Chutianga run a tawh hnu chuan Nalanda University chu Zawi zawiin a lo tham ral ta a. Chutiang zirna ropui leh hlu chu he khawvelah hian awm thin a ni tih pawh miten an theihnghilh ta hial mai. Kum zabi sawm pakuana a thil hlui lam zirmi archaeologist-ten Nalanda University hmun hlui leh a sul hnute an laihchhuah atang chuan Nalanda University hi a lo awm thin ngei a. A hun lai ngaihtuahin khawvela zirna in ropui ber pawl leh chhuanawm ber pawl a ni thin tih chu an nem nghet ta a ni. Nalanda University sun hnu leh kang bangte chu Nalanda Mahavira an tiah vawn that a ni a, khawvel hmun hrang hrang atangin tlawhtu sang tam tak a nei reng thin a ni. Tun hnaiah hian sorkarin he Nalanda University hi thar thawh leh tumin a bei mek a, khawvel hmun hrang hrang atangin zirlaite pawhin an bawh hle tawh a ni. Mahse, hmana Nalanda University ang kha a ni leh phak a ngem tih zawhna chu hunin a la hrilh ang chu tih bakin a la chhan theih ta rih loh a ni.